Is-sera tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita wieħed mill-aqwa perkussjonisti li għandna fil-gżejjer Maltin. Ser nospita lil Joe Camilleri, il-Bibi. Ma' Joe illejla ħa taqbadna ħafna nostalġija tal-Belt Valletta tas-snin ħamsin, ħa nisimgħu ħafna rakkonti ta' żmien Strada Stretta. Ma' Joe sejrin nisimgħu dwar l-Orkestra Nazzjonali li dam idoqq magħha 'l fuq minn 25 sena. Niltaqgħu ma' Joe minn hawn u ftit ieħor, għax Prime Time ser jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's fior di vita.

Serata tajba u nilqagħkom għal Prime Time, Nelly tiġa qabdet in-nagħsa tagħha tal-lejla. Illejla l-mistieden tiegħi ta' seba' snin biss kien beda idoqq id-drums. Mhuwiex l-unika mużiċist tal-familja u l-mużika hija ħajtu. Nilqa' miegħi lil Joe Camilleri, il-Bibi. Is-serata tajba ġew. Lilek ukoll.
Kif int?
Tajjeb, tajjeb.
Grazzi tal-li ċettajt l-istedina tiegħi, tista' takkomoda ruħek. Memx imniex. Grazzi ħafna. Jien għandha ħafna kurzitajiet għax irrid nisma' naqra fuq strada stretta ta' żmienek ta' snin 50. Ġew, tradizzjoni ta' prime time, ikolli bżonn id-dettalji biex nirreġistrak. Iva. Isem ikun jom?
Joe Camilleri. Joe Camilleri.
Il-laqgħa mill-bibi.
Data tat-twelid? 1952. 1952. Fejn inti mwieled, Joe? Il-Belt hu. Il-Belt.
Residenti? L-Imsida.
L-Imsida.
Professjoni? Mużika hu. Mużiċist.
Joe, m'intix l-unika mużiċist tal-familja? Le, le, fil-fatt, Jien niftakar l-oħti l-kbira, Rose, kienet bdiet tistudja l-pjanu, kienet tdoqq il-pjanu. Jien ovvja, hemm ħija Paul, u għandi t-tfal tiegħi, ovvja. Ir-ras kien il-papà tiegħi. Hu kien li għallmek iddoqq. Hekk hu, hu t-tutor, ifhimni, li ma kienx hu l-papà, ġifieri. Ma kontx nitgħallem minn doqi. Dejjem is-sus jiġru warajja da fhimt jiġifieri. U Joe meta kont tfal kemm-il darba kien jieħdok ix-xogħol miegħu kienu kien qed idoqq x'imkien? Iva, iva. Fil-fatt eħe.
Il-papà kien jaħdem ġo night club hu dak iż-żmien bil-quartet tiegħu. Hi kien jieħodni hemmhekk f'dik l-età ma niftakarx eżatt. iż-żmien ta' seba' snin, fhimt li kont, imma ġifieri niftakar li kont itellgħni fuq id-drums jurini kif indoqq u fhimt għax hu għax hu apparti li kien idoqq il-pjanu, l-Papa kien idoqq id-drums ukoll. Fhimt? Joe, darba smajtek tgħid li għalik Strada Stretta kienet l-Università tal-Mużika.
Eh, u hekk nerġa' ngħid. Għaliex, Joe? Fil-programm tiegħek.
Għax hemmhekk ħarġu mużiċisti illi jgħixu bil-mużga, Dik il-mużga mhux bilfors trid tmur l-università u bil-karti. Il-mużga ikollok will li inti trid tħobbha u titgħallimha. U dak iż-żmien kien hemm dawn il-mużiċisti li jgħixu l-familji jdoqqu. Barra hekk kellhom vantaġġ li kienu jaraw mużiċisti Amerikani. Kienu jiġu bil-fregatini, bl-arpa hawnhekk dawk fin ġie Amerikan. Allura inti tara kien konna naraw daw in-nies idoqqu, aħna kulħadd jibqa' hekk lejhom daw dak iż-żmien, fhimni. Ma kienx hawn skejjel fiex titgħallem, ħlief li kellhom wien li jitgħallmu, kienu jaraw daw il-mużiċisti Amerikani, ġieli kienu Taljani wkoll, jiġifieri f'żin, daw li jkunu jinqabdu bil-lieva. kienu jdoqqu. Allura inti tgħid l-istrument kif jindaqq, jien kont nara drummer u iswed idoqq. U kemm kellek żmien meta bdejt iddoqq stratar stretta, Joe? Jiena meta kelli tlettax-il sena. Ta' tlettax?
Ii, kont naħdem hemm. Hekk kif tiddeskriviha strada stretta ta' dak iż-żmien, hekk kif tiddeskriviha lili li qatt ma kont hemm?
Ifhimni, kien żmien sabiħ ħafna. Fhimt, jiġifieri kien isek qed tara, isek qed tara Soho ta' Londra. Fhimt? Pero kienu dawk is-sailors Amerikani, sailors Taljani, Griegi u kulħadd kien dik it-triq immaġina tarhom bil-brired għaddejjin. Mhux l-ewwel darba kien ikun ġej bastiment u jistaqsu speċifikament għalik biex iddoqq, kienu? Ifhimni, jien kont naħdem ġol-klabb kien jismu Lucky Wheel ta' Ġilardu, Alla jaħfirlu, u kien jgħidlu jgħidlu l-missieri bagħtuli Frank l-iż-żgħir Għax deh lill-Amerikani, il-mummy ma tantx kienet tieħu pjaċir, ifhimni. Kienet tgħid libni fejn sejjer għax, ifhimni, kont żgħir. U x'kien jiġri meta kienu jkunu ġejjin il-pulizija peress li kont żgħir?
Ifhimni, kien ikun hemm wieħed mal-bieb u kien ħabbtilna ġejjin tagħna, ġejjin il-pulizija, fhimt? U x'kont tagħmel? U jiena kont, kien, kont immur nistaħba mbagħad ġo kamra żgħira, fhimt? Ifhimni, l-pulizija Kienu jafu bija, imma daf kienu jelqu daqsxi għajnej waħda, fehmt jitlu all right, ġie l-ardu. Itihom drink, mbagħad jitilqu. Jien ma kontx nagħmel xejn ħażin, indoqq, fehmti ġifieri. U l-Amerikani ħe, kienu jieħdu pjaċir bija. Dak iż-żmien kienu jgħiduli għamilna skin deep solo ta' xi ħames minuti bid-drums. U daw ishom raw, fehmt, kienu jinżlu hemm, fil-fatt jien, Għala Willie Devil drummer, fhimt? Dak il, kont żgħir u hekk, u kont naqla' ħafna tapes ukoll u hemm kont naqla' ħafna flus jien.
Total, a range of high quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Fis-snin 80 imbagħad ġew ingħaqadt mal-banda tal-armata. Ija, dak kien fl-82. Fit-82.
Meta tgħid tingħaqad mal-banda tal-armata, xogħlok fl-armata kien ikun il-banda biss jew kien ikollok rwoli oħra? Le, xogħli l-ewwel suldat. Suldat. Però, ifhimni, kien ikollna nagħmlu xogħol ta' bandisti wkoll. Dak iż-żmien, għax illum inbidlu l-affarijiet daqsxejn. Kemm-il darba kontu tingħaqdu mal-Orkestra Nazzjonali wkoll bħala banda tal-Armata? Iva, jien fil-fatt, fiż-żmien meta kont mal-Forzi Armati, anki l-hijack ilħaqt tal-86, l-Egyptian tal-Egyptian Airlines fin-1986, seħħ għax jien tħajt fl-82 u lħaqtu hemmhekk jiġifieri u għamilt dmiri ta' suldat. Kważi wasalt ħdej l-arjuplan kont. Joe, biex ingħaqadt mal-banda tal-armata, kienu ilhom jibagħtu għalik. Ma aċċettajtx mill-ewwel. Le, hekk hu, proset.
Jiena ma xtaqtx nidħol. Ma nħossnix li jiena qiegħed għal suldat. Fhimt? Imma s-Sur Maskerko Palla jaħfirlu, Bilfors riedni, bilfors. Iċempilli, iċempilli, Joe għandi bżonnok, għandi bżonnok. Jien kont ngħidlu seher, ngħidlu jiena Sur Mas kont ngħidlu, jgħidli ejja, mbagħad għamilli audition, ma mortlux.
Ma mortlux? Ma mortlux għall-audition, ħallejthom hemm jistennew xi. Jistennew? Xi erba' boards hemm, erba' surmastrijiet, u reġa' ċempilli għaliex kif tagħmel, qalli ma għidtlu, Qalli ħa nagħmillek oħra, qalli biex tiġi, ta' qalli trid tiġi. Jiġifieri baqa' jipperswadi. Ejwa, ejwa. Imbagħad
imbagħad waqqa' waqqagħni, fhimtni. Imbagħad Ġew, jiġifieri uffiċjalment imbagħad meta ingħaqadt mal-Orkestra Nazzjonali? U mbagħad jiena fl-88 kien wasal iż-żmien biex jispiċċa Dak iż-żmien Ġużi, il-Puse, Kurmi, Alla jaħfirlu, u ħarġu l-applications, fhimt, biex għandhom bżonn percussionist għat-teatru. U inti ngħaqadt mal-Orkestra Nazzjonali. Isma', il-wirjiet li kellek mal-Orkestra Nazzjonali impossibbli li tgħoddhom. Però waħda partikolari, ta' La Bohème. Tibqa' tiftakarha żgur. X'kien ġara? Dik ibimli dik dik waħda parti kif qed tgħid inti partikolari. Dik dak konna qed indoqqu l-opra, l-ebohem, opra serja, fimt? U kif kien se jispiċċa l-att, insomma sippost u s-surmat għalli għalli ġew għalli għamilli pjaċir itla' fuq l-istage għalli ħatejnhom bit-tnabar, fimt? Niftakar qalli ħa titħallas, sa ġifieri, xi ħaġa żejda di. U jiena tlum mhux għal għatlu nitlgħu u li bdieha ħatta la provi ma kien hemm jiena u tlajt bit-tambollin mal-oħrajn u b'somma u dik kien qisha bħala purċissjoni hekk fuq l-istejġ, l-istejġ hekk u jiena. Ovvjament kien hemm l-udjenza? Ovvja, mimli t-teatru u n-nies hekk kienet se tmut hi. Niftakar xi ħaġa hekk li fil il-bohem u u jien biex ħriġna quddiem jiena u konna quddiem hekk, sieħbi resaq lura u jien bqajt hemm bit-tambol li nlibes ta' suldat u l-purtiera ngħalqet il-purtiera. U bqajt waħdek. U bqajt waħdi.
U kif bqajt waħdi n-nies filli. Qishom se jibku. Filli bdew joxgħu qishom qed jaraw xi film tal. Ma rnexxilekx issib minn fejn tidħol ġo? Le, ma jirnexxilekx. Għax kollu l-istess.
Immaġina, din hi, immaġina jiena bdejt nipprova nidħol u ndur u naqgħad waħdu u dawk iktar jidħqu. Mhux ta' b'xejn ma tinsiex labu hemm. U mbagħad, u mbagħad qatt issa isbaħ, qatt issa id-direttriċi għax kienet mara, Le qed tieħu ħsieb, niftakarha kienet daqsxejn qatt dik saqta kif se tagħmilli jien, Madonna. U minn hawn minn hawn bdiet għamilt waħdek u dħalt fil-ġenb. U dħalt, irnexxielek.
U rnexxiet u għedtilha I'm sorry jiena xi Ingliża kienet, għedtilha no u nsibha tidħaq u togħxa li di togħxa, għedtli this is the first time it's happened. Għedtli boy I'm like that, għedtli it was nice. Mela wis probabbli jekk insaqsi l-mistoqsija lilha żgur tiftakarha wkoll. U żgur bil-fors.
Joe, wasal il-ħin biex narawk in action, biex narawk fl-aqwa tiegħek fil-mużika. Ħa naraw dis-silta. Joe, ovvjament kollha bl-istess kunjom għax kollha tal-istess familja. Hekk hu. Joe, kemm hu Kemm jirnexxielkom, meta tiltaqgħu, anki mhux fuq xogħol, ma titkellmux fuq il-mużika? Impossibbli. Eżatt hekk tgħid. Impossibbli. Tiltaqgħu meta tiltaqgħu id-diskors dejjem jaqa' fuq il-mużika żgur.
U Alla fillu meta kien il-Papa ħaj, meta kont immur għandu fuq hekk biss. Kien joqgħod fuq il-pjanu, jorini dawn il-chords, isma' dal-chords, isma' hekk, fuq hekk biss. Fuq xejn iktar ma kien jitkellem il-Papa. Joe, ħa mmorru għall-waqfa żgħira tar-riklami. Kif niġu lura għandi sett ta' ritratti għalik li żgur ħa jqabbduk ħafna nostalġija. Proset. Eqfgħu hemmhekk.
Thank you.
L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa.
To be or not to be. Be what you want to be. Be Benetton. Be Benetton. Freedom!

Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Joe Camilleri l-bibi wieħed mill-aqwa perkussjonisti li għandna fil-Gżejjer Maltin. Joe, wegħdtek qabel ir-riklami li ħanqabdek ħafna nostalġija. Irnexxilna nsibu naqa' ritratti tiegħek mill-arkivji tul iż-żminijiet. Ħa narawhom flimkien u rrakkuntali naqra x'memorji jġibulek. Dal-Papa, naħseb Joe. Dak il-Papa hemmhekk, hemmhekk qed iduq Strada Stretta l-Papa. Hawnhekk Strada Stretta, fl-aqwa tagħha. Hawnhekk jiena fuq it-television.
Hawnhekk inti fuq id-drums. Hawnhekk ir-Rediffusion.
Dak iż-żmien hawn bil-kiterra, kont indoq il-kiterra wkoll dak iż-żmien. U hawnhekk Joe ukoll bil-kitarra.
Hawnhekk dan it-tratt l-iktar wieħed għal qalbi fil-fatt, għax dan huwa l-karriera tiegħi kif bdiet, il-Kenner. Hawnhekk il-Kenner, il-Quartet tal-Papa. Hawn il kenner ukoll. Da drums għadu għandi. Għadu għandek dak id-drums?
Iva. Hawnhekk wieħed mill-ewwel drabi li deher artiklu tiegħek fuqek fuq il-gazzetta, naħseb li wieħed mill-ewwel wieħed, le Joe? Iva, iva.
Joe, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi illejla, vera ħadd gost nirrakkontaw dawn ir-rakkonti nostalġiċi. Nirringrazzja. U jien nixtieq ngħidlek grazzi ta' kemm tajt emozzjonijiet lil nies bil-mużika tiegħek għax żgur u mhux forsi tajt ħafna emozzjonijiet u memorji sbieħ lin-nies. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ftit togħma tajba. Fil-fatt grazzi għal jogiti. Għalik? Iih, grazzi ħafna. Mela wasal ir-rigal tiegħi qabel ma tajtek tiegħek. Iva, iva. Grazzi ħafna, Joe.
Dak l-aħħar album li għamilna għand Monolito fi żmien ma.
Proset, ħafna mużika. Dak huma, dak huma. Kompożituri mill-belt kollha. Alex City. Ta' dak iż-żmien. Alex City vibes.
Kantant ta' Amber u Dorin Gallia u Dominic Gallia kien il-produce tal-album. Ċert li hija biċċa xogħol tajba ħafna. Sabiħ, naħseb li jogħġbok. Grazzi ħafna Joe.
Ħa titlaq minn hawnhekk bi ftit togħma tajba grazzi għal Yo Giti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet li tista' tikkrejahom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tħallihom jiksħu u jkollok verżjonijiet ta' iced tea issa li t-temp għadu xi kemxejn sħun, kif ukoll grazzi għal kun għalik għandna ftit ingredjenti kun li jekk ħa tikkombinhom ma' ingredjenti oħra żgur ħa jirnexxielek tikkrea dik it-togħma perfetta. Grazzi għal kun. Grazzi ħafna Joe u l-kumplament tal-Għid it-Tajjeb. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Infakkarkom biex tirreġistraw biex tilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda permezz tal-SMS, tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 21 00. U qabel ma nħallikom, irrid infakkar it-telespettaturi ż-żgħar biex jibagħtulna r-ritratt tagħhom bl-uniformi biex jieħdu sehem fil-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colours of Benetton fl-okkażjoni tal-Back to School. Biex niċċelebraw il-Back to School irridu narawkom bl-uniformi. Ibagħtuli r-ritratti permezz ta' Facebook u Instagram u tkunu tistgħu terbħu ftit rigali ideali issa li erġajtu lura. għall-iskola. Fil-fatt ħa terbħu barżakka, flixkun tal-ilma, backpack, dan kollu grazzi għal United Colours of Benetton. Qed nistenna r-ritratti tagħkom. Grazzi talli kontu miegħi l-lejla, ħa niltaqa' magħkom għada, nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, lejl mimli mistrieħ u għada il-ġurnata t-tajba. Saħħa.
Prime Time.

Jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.